Ojone kaka labongo Ojone kaka labongo Acholi Omegiwa ki lumegiwa ma tye i Lango Omegiwa ki lumegiwa ma tye i lobo alur Dano ducu ma winyo leb lwor Alegowu lutwa ni kica omakwu. Alegawu lutwa ni kica omakwu i kom latin eni ma kilwongo nyinge ni Otim Prosper, wod pa Bosmic Otim. Abyeko-ni oneno kondicon ma latin eni tye iye, kondicon malit ma en tye ka wot ki iye. Latin eni ma wutye ka nenone-ni, latin-ni tye ki mwaka acel ki dwe aye abiro. Ento latin eni pe omit ki nongo yweyo mo keken i kwone nicakke ni kinywal en wa i mwaka ma okato-ni. Pe ki yweyo mo keken i kwone pien latin eni tye ki bur i adunone. Kin pimo dok kinongo bur tye i adunone, en pe twero yweyo maber. tye ki peko i adunone bur tye nyo he has a big hole in his heart nyo i adunone man en aye tye gengo en ki yweyo maber weko en pe twero bedo ki yot kom mo keken maber dong kitye ka myero ni kitim operation i kom latin eni dong operation eni kibitimo wa i India ci dong ciling ma tye ka mitte en aye milion apar weki

kica omyero omaki i kom latin eni dok ka imaro lobo olwo ada ci kica omaki i kom latin eni wabin ni namba mapol wajuku ciling wek wa ceving kwo pa latin eni wek walaru kwo pa latin eni ma balle peke eni wubin lutwa ot yat laco an angeyo ni boc mego tim otimo fun raising madwong pi ot yat laco ki dano madwong wubin walaru. latin nyo wod pa Otim Bosmic Otim eni ma nyinge kilwongo ni Otim Prosper obin Lait Ray Laco Lait Ray Laco in wun wutye NGOs nyo NGO ma wan angeyo i lobo Acholi Bosmic Otim otimo fund raising mapol botwu obin walaro dong kwo pa latin pa Bosmic Otim obin waribo cingwa luweko ducu me kumalo me Uganda. Obin walaru kwo pa wod pa boc mego otim. Obin walaru kwo pa latin pa boc mego otim. Obin waribu cingwa. Wun macalo luwer fund raising mo keken ma wun wutwero timone wutim idul macalo wun luwer wek walaru kwo pa latin pa boc mego otim. Juma Ajami atyero legana cwalo boti omera, in wacung kedi madwong wacung kedwu mapol dok icung ki luwer kare mapol me neno peko mogo ma poto ature kuman ni wek wakony gang wek wakonyone i kinwa angeyo ni i kare mapol wacung bene warayo ciling me konyo the late Black Angel i kare ca wakonyo warayo cente me konyo jami madwong i lobo Acholi me konyo luwewa madwong i lobo Acholi pe dong atwero kwanone weng obin dong kombeddi waribu cing me konyo latin pa Bosmic Tony ki Tara wiya po ni wacung wan kedwu matek wan ki Kelly Komaketgi ki dano mukene wakonyo ngat ma latin ma kilwongo ni Gum Trevor ma onongo bene en tye ki peko paka warayo ciling kicwalo en i operation so obin dong kombeddi Tin dong peko opoto i kom boc mege otim en. Tin dong peko opoto i kom latin pa boc mege otim en. Obin waribu cingwa wek walaru kwo pa latin eni. Obin waribu cingwa wek wakonyu paco. Obin wakonyu this innocent child. Bishop Odama, Baba, Wonwa me Tipo, lega cwalo boti. Kica omaki i kom latin eni, dwani kiworo dok in itye ki connection ki yo mapol. Co konywa laditwa konywa wonwa me tibo icwal dwani pi latin eni ma dong kombeddi tye at a very sorry state. Alegi Baba pien wangeyo ni itye ki cwiny me kica dok ikonyo lobo Acholi pi kare mapol, ikonyo Northern Uganda pi kare mapol pi peko ma cal ma kit man. Rwot Yecu adek awoto boti i consultation mapol Rwoda, ageno tam ma imina, ageno tam ma imiyo dok atye ki woro madit tutwal i komi. Co rwot Yucup adek alegi ni icwal dwani pi latin pa boc mego tim eni ma tye ata i Very Sorry State. Wacwalu dwanwa, waribu dwanwa wek walaru kwo pa latin eni. Wun politician noko ducu me i lobo Acholi, lobo Lango kacel ki i lobo Alur, ki dong ma tye i lwor cub region loko weng onyo i kabedo ma lwor orumo weng obin kica omak woo i kom latin pa boc ma gutim obin wa laro kwo pa latin pa boc ma gutim eni ma balle peke ni dong wun loko ducu dano i department mapat pat ot lega onyo department mo keken ma wun wutye i ye obin ojog cente i group ma megwu wek wacwalu i aduku me wek ki kicwal latin eni i opereson i India wun gurup wacap gurup mapat pat toko ducu obin wa larikwo pa latin pa Bocmic wun jo me kaka dit loyo pati obin warayu cente wek walar kwo pa latin pa Bocmic wun KDP kacel ki Ripepe Kaka nyo RPP man pa odonge oto wun i WhatsApp group ma megwu wujog cente mo keken macalo wun RPP wek walaru kwo pa latin pa Boss Mick Otim. Wun KDP wujog ciling botwu kunu i WhatsApp group ma megwu Weko walor kwo pa Bosmik, kwo kwo pa latin pa Bosmik otim. Wun WhatsApp group poko mapadi padi ducu i lobo Acholi warayo cente wajuku ciling wek walor kwo pa latin pa Bosmik otim. Wun Acholi Parliament kacel ki aa. Whatsapp group poko ducu ma tye i lobo Acholi kacel ki lobo Lango, lobo Alur ki lobo Lwoko ducu. Obin wa ayo ayo malo, waribo dwanwa, warayo cente i wel mo keken wek wukony latin pa boss me gutim. Dong ciling ma tye ka mitte en aye milion apar wek kicwal latin eni i India wek kitim opereson i i adunone pien kit ma wacibo ni latinni tye ki bur bur i adunone bur eni dong weko latin eni pe twero yweyo maber kiwoto kwede i ot yat laco paka kicwalo wa mulago kibedo ka miyo yat me jilone jinone keken ento dong kombeddi kero dong ongayo.

dano mapol dok wan bene pe wangeyo ni latin ma kuman tye ka wot nyo tye ka wot i condition ma kuman nyo tye ka kato ki i tek kwo ma kuman an pud aniang ripot eni i nge nino aryo angec en oweko kica omaka tutwal atye ka nene ni wacwalu dwanwa nicakke i nino ma an anongo Ngec me two pa latin eni nyo ki condition man malit tutwal ma latin ni tye kato ki iye, an acwalo dwana cut dong lutwa obin waribu cingwa. Wun ma ca gwok boys mego timo bal i komwu, wutim kica pi latin dok wubed ki kica i kom latin eni ma balle peke ni. Waribu cingwa walaru kwo pa latin eni. Wun NGOs ducu ma tye i lobo Acholi, ma tye i Northern Uganda, ma tye i Uganda ko lu kica mak wu wubin wa laru kwo pa latin eni wun organization mo keken kono church organization nyo religious organization wubin wa laru kwo pa latin eni wun CBOs mo keken ma tye i Northern Uganda wubin wa laru kwo pa latin eni in ngat mo keken ma in itye ka winyo cwiny wubin wa laru kwo pa latin eni In ngat mo keken ma itye at a diaspora ma itye i lobo ma woko ka mo keken obin kica omakwu wa laru kwo pa latin pa boss me gutim kica omakwu lutwa wunen condition eni ma tye latin ni tye ka kato ki iye ni waket kong ni ka obed latin ni latin mo keken ma i lobo lwo an aneno ni latin pa wan weng co ka latin mo ma tye ka wot i arem ma kuman omyero wan macalo lobo lwo nyo wan macalo kaka lwoko ducu obin waribu cingwa wabedo ki kica wa ka larkwo pa latin eni kica omakwu in ngat mo keken pe obiri abi sharing nama cim pa min latin eni bot wun weki wubed ka kubbe nau Rwot Yecu dong obita alegi wonwa. Bin walaro kwo pa latin eni. Man eni latinni kikome in Rwot Jucito obita. Wun omegi won boc mego tim moko weng wubin walaro kwo pa latin eni. Jimmy, omera Jimmy pol kare aworo idea ni twatwal. Your idea is always very very very very wise and you always come with a very with a decision ma nongo tye full of wisdom alegi Jimmy obin wakonye latin eni koma kec koma kec alegi ka mo keken ma itye iye ka iwinyo dwan eni obin waribu cingwa wek wakonye latin eni obin ka twere watimo tele teleconference watimo zoom conference Wek wanenu yo ducu me laro kwo pa latin eni. Ka twere pe waweko kat nino aryo nongo watimo zoom conference waneno immediate solution nyo immediate way me weki wanenu yo me cako timo fund raising wek walar kwo pa latin eni. Jimmy ka iwinyo kwena na kuman tim ber igona cim. Koma kec ka iwinyo kwena ma mega eni tim ber igona cim. Ngat ma kilwongo nye O laditwa, onyo rwot me labongo ma waworo tutwal, Rwot Justo obita. Rwot Justo obita, dwan eni keken ka iwinyo wa ba ka mo keken, tim ber ikubbe keda. Nama Whatsapp namba ma mega angeyo ni tye bot in Rwot Justo obita. Whatsapp namba ma mega angeyo ni tye bot in won bot koma kec, omin won Bosmic. Angeyo ni Whatsapp namba ma mega tye bot in Jimmy macalo min won Bosmic ki dong dano ducu ma tye ki cwiny me konyo gin eni. Wuromo kubbe wek ami, wuromo kubbe keda wek amiwu namacim pa min latin eni olok kede wek wamiu namacim pa ada pa latin eni ma en aye min Patient Atim, aa, wek wangeyo waneno yo mani ma watwero konyo ki kwo pa latin eni nyo watwero laro ki kwo pa latin eni dong wun loko ducu ma i kabedo mapat pat alego ni wabin watimu zoom meeting nyo teleconference tin ni nyo odiki nyo pe okat nino aryo nongo waneno yoko ducu me cako timo serious serious fund raising in different organization, different WhatsApp groups nyo in different ways wek walaru kwo pa latin eni co aloko man pi lik pa jami ma tye ka timme i lobo Acholi aloko man doko ducu pi tamo pi lakwo pi tamo pi likwo pa latin eni ma balle peke-ni obin walaru